Caliber, Caliber means the quality of someone's character or the level of their ability. Chumi awmzia chu mi a nungchang that leh chhiat thu emaw a theih nasa leh san loh chungchang sawina a ni. High caliber mihring chu i van tlang chung deuh nungchang tha pangai thiam leh theihna ngah tak mi ni tel bawk si an ni. Entirna te IAS exam ah hian mi fel tling leh thiam te chauh an la thin. In IAS examination, they select only people of higher caliber. Elon Musk hi mi hausa leh theihna sang tak nei a ni. Elon Musk is a rich man with the highest caliber. High caliber a awm thei ang hian low caliber pawh awm thei a ni. Caliber hawrawp a tawpa ber lai hi British ho chuan BRE angin an ziak thin a, American ziah dan BER ka rawn hmang zawk a ni. Thil thumun reng a ni e. Competent, Competent hi high caliber kan sawi tak nena inzul tak a ni. Competent is having sufficient skill, knowledge, ability and qualification. Chuta tanga lang chiang em em chu mi competent deuh chu theihna, thiamna leh hriatna ngei zau tak an ni tihna a nih chu. A khaikhawm nan Competent chu mitling tihna a ni ber e. Entirna, Aizawl bazar puia Sanpio dawrah sawn i chawlh ve fo tawh chuan engtik lai mai pawha an lun reng dan saw i hmu ve thin ngei ang. Sawti kawpan lun chhan saw an siam tui leh tui loh chu thuhran ni se, a hnathawkte saw a rin pe zoin an hna an tlin em bawk a tin ni. Hnathawk tu mawng zang hneh sawh leh tlin tak an ni e. They are competent workers. Doctor mi zai thiam tak a ni. He is a highly competent surgeon. Hnathawk tu chhawr tlak tak ni tum dawn nia. Try to be a competent workers at your job. Competent tling chiah mai chu incompetent tih a lo ni ve thung a ni. Entirna pek tur tha deuh mai ka hria. Chu chu kan ram hruaitu tuna mi leh hun liam tawh mi te kha an ni e. Kan ram hruaitu lo neih tawh ho ah khan han tling leh tlak tak an la awm in ka hre lo. I think all of our past leaders are incompetent to lead us. Absolutely. Tuna kan sawi zawh chiah thu kha i pawm zawng a nih ngai chuan You are absolutely right i ti thei ang. Chumi awmzia chu i sawi dik ka ti lutuk, ka pawm thlap. Absolutely hi thil sawi uar nana hman a ni a, a positive zawng leh a negative zawng a hman theih ve ve a ni. A positive leh a thlawp zawng a hmanna te a ngaina lutuk che a nia, see absolutely a dawr ziu. Ei rawngbâwl a thiam bawn tawp. He is an absolutely brilliant cook. A negative zawng a hman la te. I ṭhianten zu inpui an sawh hmunah che i in ve duh lo nasa nih chuan heti hian i lo chhâng dawn nia, ka duh teuh lo. No, absolutely not. I lakah hian ka lungawi lo khawp mai aw. I am absolutely furious with you. Brilliant! He is an absolutely brilliant cook tiin entîrna kan pe zo chiah kha a ni a. Heta brilliant hmang hian ṭawng ilo zir belh leh teh ang. Brilliant tih hian awmze hrang a nei nual. A awmze pakhatna chu rilru dek zar khawpa ropui ṭha lutuk, bawn lutuk tihna a ni. Kha zet chu ngaihdan ṭha tak a va ni em! What a brilliant idea! Nizan in khel zet kha chu Messi a che tha teh e. Messi's performance last night was impressive and brilliant. A awmze pahnih na chu mifing lutuk, very intelligent tih na ni. Albert Einstein kha scientist turu tak chu ni. Albert Einstein was a brilliant scientist. Impressive, Messi kan sawi ta sa sa. Messi's performance last night was impressive. Kan ti zo chiah kha a ni a. Heta impressive hi i lo bih chiang leh dawn teh ang. Impress atang lo kal a nih angin kan sawi hmasa ang. Impress chu verb a ni a, a awmzia chu mi rilru hneh an thil tiin emaw, anmahni min ngainat tir emaw,

I performance kha a tha khawp mai your performance was impressive felfai taka inchei hian interview tu te rilru hneh duh chawk ania dressing appropriately is impressive to interviewer appropriate appropriate tih hmangin entirna kan pe zo chiah a hrilhfiah nghal rem leh ta at mai a awmzia chu remchang tak thil tih awm tak. Tina a ni. A hun leh hmuna zira remchang ang chi te, kan mihring machhuna zira sawi awm leh awm lo ang chi te sawi nana hman a ni. Sailova hian a awn nena inmil tak hla than a thiam. Sailova is very good at choosing appropriate song which is compatible with his voice. Kan sorkar chuan airport chima mawhphurtute laka hremna lekawh an tum tlat lo pek a nih kha. Government refused to take appropriate action against responsible contractor. Inappropriate, appropriate leh tling chiah hi inappropriate tih lo ni ve thung a ni. I thawmhnaw hak chu khaw lum nen chuan a va inhmeh lo ve aw. Your dress is inappropriate for this warm weather. Ai upa te hnial zawt zawt hi a mawi lo.

Compatible chu inmil, inrem thlap tihna a ni. Thisen blood group hrang hrang kan hria ang a, heng thisen te hi kan inpek chhawn dawnin group inmil bik a awm a, chu chu compatible blood group tih a ni. Blood group inmil, thu dik tak chu hei hi a ni, inhmel duhna ringawt hian inngaihzawhna leh inneih hialna a thlen kher lo. Kan zia tuihna leh ngaihdan te a inmil ve deuh a ngai. Mi pahnih an inmil thlap chuan inleichina tha an nei thei thin. If two people are compatible, they can have a good relationship. Ani nen kha chuan kan inngaizawng thei thlawt lo. Inmel lohna riau kan nei. I can't build relationship with her. I think we are not compatible. Incompatible, hei hi compatible letling chiah lo ni ve thung a. ITI upa pakhat chanchin pawh itih hian an sawi em nih kha? Isua chuan a beram teh a veng a, ani chuan a beram a beng thung. A thusawi leh a thiltih a inmil lo. His actions are incompatible with his sermon. Having a great dream and believe in yourself is great, but.